Wel ma' 'na dair ffordd o gyfieithu if yn Gymraeg. Yr ff- yr ffordd gynta ydi defnyddio os. A 'dyn ni'n defnyddio os hefo yym y petha yma fel arfer. Dwi 'di rhoid yn fan 'na sicrwydd ond mae o'n dibynnu ar rwbeth arall. Er enghraifft yym os 'dyn ni'n defnyddio yn y dyfodol os bydd hi'n braf fory mi fydda i'n cerddad i'r gwaith. Ia? Os bydd hi'n braf yfory. Hynny 'di ma'r os 'na yna, ond yn sicr os bydd hi'n braf, mi fydda i'n cerdded i'r gwaith. Da ni'n defnyddio os efo'r presennol, os wyt ti, os wyt ti isio, um, mi awn ni landudno i siopa. Yn y dyfodol, yr enghraifft dwi newydd roi, os mai, os mai um, technoleg ydy'ch pwnc chi, beth bynnag yym diwedd y frawddeg. Os oes, ag efo'r berfa cryno, os gwnewch chi, os gweli di fel yn os gweli di'n dda, os cawn ni um, fwy o arian, mi nawn ni fwy o waith. Yr ail ffordd o gyfieithu yr if 'ma yn Saesneg ydy defnyddio pe, sef yr amodol, conditional, ia, yr amodol. Be sy'n anodd yn fan hyn, yn aml iawn, da ni'n mynd defnyddio'r pe yma ar lafar. Felly, os os edrychwch chi ar yr, engr, yr enghreifftiau, dwi wedi rhoi, mae pe biase ti, neu pe bydde ti falle yn, yn fwy cyffredin yn y de. Ond wrth gwrs ar lafar 'da ni'n tueddu i ddeud tase ti. Ond mae o'n dŵad o pe buase ti neu pe bydde ti. Ac yn fan hyn mae o'n amodol, mae 'na amheuaeth neu ansicrwydd. Tasa hi'n braf yfory, mi faswn i'n dod i'r gwaith yn y car. Ond mae 'na ma' 'na ryw amheuaeth, yn does? Os bydd hi'n braf yfory, mi fydda i'n dod i'r gwaith yn y car. Ond mae 'na fwy o amheuaeth ag ansicrwydd, tase hi. Sut 'sach chi'n cyfieithu hwnna i'r Saesneg? Hynny di, efo'r cynta 'na, if it's nice tomorrow, I will be coming to work in the car. If it were, if it were nice.
Da iawn, Ia.
If it were nice tomorrow, I I would. Ie. Yeah. Da iawn. I would. Dyna be' 'di'r amodol, mae'r woulds, y could's a'r should's. Ond cofiwch hefyd wrth gwrs 'dan ni'n tueddu i beidio defnyddio'r pen ar laf- yr ar lafar 'dan ni jyst yn deud tasa ti. Tasa hi'n braf fory mi fyswn i'n dod i'r gwaith. Neu fyswn i'n cerdded i'r gwaith. Y drydedd ffordd ydy pan mae gynoch chi mewn brawddeg uh, rhywbeth sydd yn golygu whether, ond if da ni'n tueddu ddeud yn Saesneg ynde. Um, can you ask Mr Jones if he can come to the meeting? Ond be da ni'n feddwl ydy whether. Ond be' 'dach chi'n ga'l yn amal iawn ydi all- a- allwch chi ofyn i Mister Jones os ydi o'n gallu dŵad i'r cyfarfod ond ma' hwnna'n anghywir. Allwch chi ofyn i Mister Jones a ydi o'n gallu dod i'r cyfarfod. Ma' 'na enghreifftia' fan 'na. I asked him if he was feeling better ond be' 'dan ni'n feddwl 'di weather ynde? Gofynnais iddo a oedd yn teimlo'n well. Dydw i ddim yn siŵr a gawn ni, whether we'll have the results today. Pan fyddwch, uh, pryd fyddwch chi'n gwybod a fydd y cyfarfod yn cael ei ohirio? When will you know whether the meeting will be postponed or not, ynde?